א גוטן טאג חשובע צוהערער. מיר שטייען בעפאר ראש השנה, די וואך איז פרשת נצבים, וילך. די פרשה פון נצבים, זאגט די פריערדיגע רבי אין א שיחה אין תשי ן ז, אז מען ליינט דאס אלעמאל פאר ראש השנה, ווייל אין פרשת נצבים ליגט די תוכן פון ראש השנה.

אלע, א גאנצע רשימה פון מענטשן וואס אלע שטייען פאר דעם אייבערשטן. אויף וואס שטייט מען פאר'ן אייבערשטן? לעברך בברית השם אלוקיך, אריבערצוגיין דעם ברית, דעם דער בונד צווישן די אידן און דעם אייבערשטן. ווען איז דאס? שטייט אויף דעם אתם ניצבים היום, דאס איז יום הדין הרבה, דאס איז גייט אויף ראש השנה די יום הדין, אלע שטייען פארן אייבערשטן, אין וועלכע אופן שטייט מען פארן אייבערשטן? כולכם, אלע צוזאמען, אן קיין חילוק, אפילו עס איז ראשיכם שבטיכם זקניכם שוטריכם טפכם נשיכם, גייך חוטא ועציך ושוב עמיך, ס'דא פארשידענע סארטן אידן איז אבער אלע שטייען כולכם לפני השם אלקיכם, פארוואס? לעברך בברית השם אלקיך, וואס איז די פשט פון א ברית? ווען צוויי אידן האבן זיך האבן זיך ליב, צוויי פריינט, זיין אידן צו גוים, מאכן זיי אמאל א ברית, וואס איז די תוכן פון די ברית, דעם בונד? יעצט האבן אונז זיך טאקע ליב, ס'איז דא געוויסע סיבות וואס עס מאכט אז אונז זאל מיר ליב האבן, אהבה שעת ליעב הדבר, אבער מיר האבן מורא אז ס'וועט קומען א צייט ווען די ליבשאפט אדער פארוואס אונז האבן מיר זיך ליב וועט צעפאלן, און וויבאלד מיר האבן זיך אזוי שטארק ליב יעצט און מיר ווילן נישט אז די ליבשאפט זאל צעפאלן, מאכט מען א ברית, מזכורת ברית, אז אפילו אין א צייט ווען ס'איז דא סיבות אז די אהבה זאל צעפאלן, וועל מען נאך אלץ בלייבן גוטע פריינד. און נישט ווייל אוי נעבעך מען האט געמאכט א ברית און מען מוז בלייבן פריינד, נאר וואס דען די קריסוס ברית קריכט אריין אויף אזא טיפן דרגה ביי די צוויי מענטשן אז די ליבשאפט איז נישט צוליב א געוויסע זאך וואס קען אמאל אוועקגיין, נאר די ליבשאפט איז א עצמות'דיגע ליבשאפט און ממילא נישט דא קיין שום זאך וואס וועט זיי צעטיילן. דאס טוט אויף די כריתות ברית. ראש השנה איז א צייט ווען אידן מיט'ן אייבערשטן זענען כורת ברית. דער אייבערשטער גייט קורס ברית זיין מיט די אידן אויף אזא טיפן וועג אז ס'זאל ווערן א קשרות עצמית צווישן די אידן און דעם אייבערשטן. זאגט מען, ווי אזוי קען ווערן אזא מין טיפע ברית צווישן די אידן און דעם אייבערשטן? דארף עס זיין אין א אופן פון אתם נצובים היום כלכם. וואס טייטש אתם נצובים היום כלכם? אז אלע אידן שטייען גלייך פאר'ן אייבערשטן, ער איז טאקע א ראש רשעיכם און ער איז א וואסער שעפער א שואב מים מעיכו, ס'איז נישט קיין נפקא מינה, אלע שטייען זיי גלייך, פארוואס? ווייל בעצם איז נישטא קיין חילוק, דאס איז העכער פון טעם ודעת, און אז מען שטייט איינער לעבן די אנדערע צוזאמען פארן אייבערשטן, העכער פון טעם ודעת, אן קיין חילוק צווישן איין איד און צווייטן איד, פועלט עס ביים אייבערשטן אויך די כריתות ברית וואס איז העכער פון טעם ודעת. אבער דאס אז איין איד מיטן צווייטן איד זאלן נישט פילן קיין חילוק איז טאקע למעלה מטעם ודעת, אבער דאס דארף זיין מיט אן אמת, דאס דארף זיין דורך און דורך ביי די מענטש ער זאל עס פילן אז ער איז טאקע גלייך מיט דעם צווייטן איד. לכאורה ווי אזוי איז עס שייך? ער איז א רש און דער צווייטער איז א חוטא ועצךו? ער איז זקניכם און דער צווייטער שואב מימיכו? ווי קען זיין אז זיי זענען אייניג? עס שטייען אלע כולכם לפני השם אלוקיכם אן קיין שום חילוק. די ענטפער אויף דעם איז אז קודם כל ווער ווייסט ווער איז די ראש און ווער איז די רגל? זייער אסאך מאל מען קוקט אן א מענטש און מען שאצט אים לויט ווי אזוי מיר זעען אים און מען קוקען אים אן ווייניגער ווי ער איז באמת. און פון צווייטן זייט ביי זיך קוקט מען זיך אן מער וויפיל מען איז באמת. איז א, די די ערשטע זאך איז, מען ווייסט נישט ווער איז דער אמת'ער ראש און ווער איז דער אמת'ער רגל. און אויך, מען קען צולייגן, שוין גערעדט אין א פריערדיגע געלעגנהייט, אז ס'מעסט זיך אויך נישט וואס מען טוט און וויפיל מען טוט, נאר ס'ווענדט זיך יעדע זאך ווי אזוי מען טוט, ס'איז דא פאר איינער וואס א קלייניקייט איז אסאך מער ביים אייבערשטן ווי ביי א צווייטן א גרויסע זאך. אבער בנוסף, אפילו לאמיר זאגן אז ער איז טאקע א ראש און דער צווייטער איז טאקע א רגל, דארף מען אבער געדענקען אז א ראש אן א רגל איז קיין ראש נישט. די שלימות פון די ראש איז דווקא דורכ'ן רגל, ס'גייט צוזאמען. די קומה שלימה פון כלל ישראל איז דווקא וואס איז דא ראש מיט רגל, און אז מ'פארשטייט עס און מ'דערהערט עס, קען זיין אתה נצור על יום כלכם, אלע שטייען פארן אייבערשטן כולנו כאחד. און דאס איז מעורר ביים אייבערשטן די כריתות ברית העכער פון טעם ודעת. זאל מען דוקא זוכה זיין צו זיין כלני כאחד וואס דורך דעם וועט מען זוכה זיין צו די ברכיינו אבינו. דאס איז א שיחה פון לקוטי שיחות אין חלק ב' פרשת נצבים. א גוט שבת, אכסירא ואכסירא לטובה, א גוט געבענטשט יאר.